tinotenda ndinomukwasai muzita rajesu regai ndikukwaseiwo ndichiimba ndichi one or two

tinotenda tapiwa zvakare mumwe mukana namwari kuti tisongane mukati meimba yavo mukudzidza e, nemukukura pachikristu chedu Mumazuva atiri kune vanoverenga, I will not turn you into theologians. Asi kune vanoverenga kana vachiverenga bhuku raDaniel nebhuku raRevelation rinotitaurira maererano nenguva rinotiudza kuti nguva dzafamba zvekuti tava munguva dzekupedzisirisa kuti mwari vachionekwa the only challenge we have is Vanhu vese vanonamata vari kunamatira kuti kana minamato yavo yaipindurwa mwari vagadzirire ikonomi dzepano pasi and yet pakalenda yamwari panogona kunge pasisina nguva yekugadzirisa izvozvo because the second advent is about to take place saka mukunamata kwedu ngatizivei kuti muupenyu hwechikristu tafamba zvekuti tava pedyo nekumusha tafamba zvekuti tarisiro yedu zhinji yanga yakufanira kuchisiya zvinhu zvepano pasi kuti tinangane nezvinhu zvekumusha tatakufanira kuchisepareta zvinhu zviri worldly material things nezvinhu zvekumusha ndinoreva izvi kuti ti patinge tichipinda mulesson eh, yedu tinzwisise kuti whilst Mwari vachigona kutipa zvese zvatinokumbira. Sometimes we have become too materialistic zvekukanganwa core business raMwari. Core business raMwari nderekuponeswa kwevana vevanhu kwete rekudistributa wealth. Paul anoti ndakanga ndine minzwa minyama yangu ndikanamata kuti mwari dai vandibatsira asi mwari vakati nyasha dzangu dzinokuringana nyangwe wakadaro in that condition mwari vanoti ndichakuponesa necondition iyoyo so youll find kuti muzano ramwari rekuponesa vanhu havazi kuti ivo munhu wese anofanira kuva bhiriyoniya kuti mwari vagonzi ndimwari mwari ndimwari nyangwe tiri varombo mwari ndimwari nyangwe pakaita murwere pakati pedu and mwari vari mwari he will reveal it to us kuti zita ravo rikudzwe even muurwere hunenge huri pakati pedu youll find mumazuva atiri anayo bhaibheri rangu rinoti kuna jeremaya hanzi chenjerai nekuti ndinoti kwamuri vaprofita vazhinji venhema vaburukira kwamuri jeremiya 23 yobva yati hanzi mwari anoti ini handina kuvatuma asi ivo ndo vakamhanya ini ndakaramba ndinyerera asi ivo vakataura vakati rugare vachida kunyepera kupodza ronda revanhu vangu zvishoma ipo pasina rugare rwuriko dai tine nguva ndaenda nemukwairi inyatsokutsanangurai pamusoro pezvimwe zviprofita zviripo because remember pahondo yakaitika kudenga lucifer akaburuka ne one third of the angels and maangels kana muchimaziva joseph paakanga akuda kuramba mariya ngirozi yakauya muchimiro chehope kuna joseph So the fact yekuti munhu anorota Dynamos yakarohwa 3-0 does not make them holy because even evil angels can predict a score line. It's not a sign yekuti wamuprofita ukaudza munhu zvekumusha kwavo zviri zvechokwadi because angels are angels even dzasatan dzinozvigona. ndakanga ndiri kuhedza rimwe gore kwakashaikwa umwe murume vanhu vakamutsvaga vakamushaya kamwana kadiki diki kane four years kakabva kangochinja fesi rimwe zuva kakati kuna mai vako munoda kuziva kuna baba munini here vanhu vakakatevera four kilometers vachienda kurwizi kasvika iko kakanongedza kuti baba munini vari apa ndobva pasumudza ruoko murwizi at, at some distance ndobva vanhu vanotarisa vakaona zvishuwa baba munini vanga vari ipapo baba munini vakauya vakadhakwa vakatorwa nemvura vakafira murwizi but kamwana kane four years kakataura kakaperekedza vanhu ruoko rukasumuka muri vanhu saka chakachinja fesi yake chii nechakataura mari chii angels musakangano kuti na abrahamu dzakauya sevanhu even pana loti dzakauya sechinyi angels can manifest themselves in the form yemunhu ndosaka muchizonzwa vamwe vachiti a ah, baba ava vakaromba kumba kwavo kune tuvanhu tupfupi istructure bedzi kureba hakuna basa angels can come in the form of beings but remember we have two sets dzamwari dzichiko kudenga nedzasatan dzakadzingwa kudenga dziri kutenderera pano pasi nedzimwe dziri mupretoria muno dzichimanifesta savanhu dzichionekwa dzichitaura hazvishamise nekuti zvese zvazvinozikanwa so muchaona kuti vanhu vazhinji vari easily deceived vanhu vazhinji vanotsvaga mashura iwayo vanofunga ndo anoratidza mwari and yet jesu pachake anoti izvi zvakaitirwa vasingatendi izvi dai vanhu vose vaitenda jesu anototi izvi zvemamiracles izvi kaizvi hazvina chinyi izvi these are temporary things dai vanhu vese vaitenda zviri permanent zviri kuuya kana tabatirira pashoko mukatasa fomula yamwari fomula yamwari economic fomula yamwari anoti kuna elija Enda paZerapath, pane shirikadzi yandarayira ipapo kuti ikuchengete. Elija paanosvika pashirikadzi, shirikadzi inoti ndasarirwa neflawa nemafuta zve1 mil. Mwari havakomborore shirikadzi kuti saga reflawa rizare kana kuti mafuta awande. Vanoramba vachivapa enough for a mil for as long as the drought lasted. So with an empty sack, Elijah, the widow, and the widow's son were all fed for more than three years in an empty sack. And it's more stylish kuponeswa nesaga riri empty because it keeps you on your knees. Asi vanhu vanoda magonyeti akazara kuti Mwari adhirivhare. Mwari achiti aiwa kani. chandinongoda isadya pamba pako andisida zvinhu zvakawanda ini nyika igoona kuti ini ndiri mwari iwe uchirarama ukangozunza wogadzirwa musoro ukazunza wotenga chikafu ukazunza wotumira imwe kumusha ukazunza zunza wobhadhara fizi yevana ukazunza momboenda kuholiday asi sagari singazari That's how God does it. And yet vaprofita vakaita sewe neni vanoda kupa vanhu impression yekuti mwari akapromisa kuti achadhilivha magonyeti ezvikomborero iye mwari achiti mwanangu pauri kupinda basa ndoziva kuti hapabhadhari all im asking for is that sake kuti ndiwane makomborerero andingakuita uri ipapo and thats his formula but people are easily deceived ende satani mazuva ano anoziva zvatiri kutsvaga zvekuti kana nguva iyoyi ikasapfupikiswa even the elect will not stand moza chinorwadza ndechekuti kana kunigeria kukanzi pane imba yadhirika vanhu vaenda kumuprofita kunonamatirwa pazvitunha zvinobva ikoko vamwe topinda navo zvakatoita rombo rakanaka kuti pane vakafa mai manje vapa pasina wepano papretoria you know, thats the tragedy of these issues after so much trials and tribulation wakabatira pana mwari just pa 11th hour taakuda kusvika kumusha vazhinji vedu vari kuwanikwa vaputsikwa vaitwa entice nezvinhu zvinodarika zvisinei hazvo regai let's turn our bibles kuna luke chapter 10 kuna luke chapter 10 the structure yeyeningi yedu iye zvino ndeyekuti tichatraya ill try to combine Christian education ne praise and worship so that uh, we'll get into a season of prayer zvimwe zvinhu zvamuri kutsvaga kujudgment night mwari anogona kukuitirai muri pano pane ari pano zvimwe zvamuri kutsvaga kujudgment night mwari anogona kukuitirai muri pano Nyaya yekunamata, nyaya yekuvimbika is not an event, inyaya yeukama, irelationship. Chiri kuda kugadzirwa ukama hwedu naMwari, kufamba naye sezvakaita Inoki aiperekedzana naMwari, kuti Inoki ano Bhaibheri rinotanzi Inoki akaperekedza Mwari, Mwari akati ah rega titaurane ndichimbokuperekedza uchidzokera, vakaramba vachiperekedzana kusvika Mwari ati tadii kungoenda tese kwandogara ikoko, Inoki akaenda. inyaya yerelationship tavako here kuna luke chapter 10 right. i will not labor you nekuverenga matext akawanda but i will refer to those texts to try and demonstrate what jesus is trying to bring out from this parable jesu anotipa parable pachapter 10 yaluke parable iyi ine malessons akawanda anogona kubuda mairi asi ndichangotora mashoma acho mashoma acho ndigomatsigirawo zvakare nefungwa dzinobuda mune mamwe magwaro ari mukati mebhaibheri regai ndikumbire mai murangwa vativerengere from verse 30 to verse 35 there's a parable there verse 30 to verse 35 luke chapter 10 Mufananidzo womuSamariya wakanaka. Ipapo Jesu akaripindura achiti, Mumwe munhu akabva Jerusarema achidzika Jeriko, akasangana namagandanga akapamba hanzu dzake ndokumurova ndokuenda zvavo vachimusiya ava kuda kufa.

Akaenda kwaari, akadira mafuta newaini pamaronda ake, ndokuasunga, ndokumukwidza pachipfuwo chake, ndokuenda naye kwakanga kuine imba yavaeni, kuti apepwe ikoko. Pazuva rakateera akabhadhara madhinari maviri kumuridzi weimba yavaeni, achiti, Nditarisirewo murwere wangu, kana mukamupa zvinhu zvinopfuura mari yandakupai iyi, ndinozokuripirai ndadzoka. Tinotenda. kana taida kupa musoro wenyaya padiscussion yedu inoyi ndaiti please don't check out please don't check out panapa pane nyaya yemurume akarohwa namatsotsi murume uyu wanonzi akabva jerusarema achiburukira jeriko from an old testament perspective chaiva chituko kuti munhu abve jerusarema achiinda jeriko because jerusarema ndo ranga riri guta ramwari jericho was a cursed city the city that god destroyed vaisraeri vava kuya kuzopamba even mukatasa mavakirwo ejerusarema rarakavakwa riri so fortified rakavakirwa pakakwirira

so kuti munhu abve jerusarema achiinda jeriko zvaishamisa vanhu kuti ari kunoitei so taigona kuti nhasi toti leseni yedu ndeyekudzidza pamusoro peututa kana kuti ubenzi hwemunhu anoburuka kubva kujerusaremu achiinda kujeriko but challenge yatinayo ndeiyi we have only one man akarohwa namatsotsi but we have other two men vasina kurohwa namatsotsi who are highly regarded in the church circles who also passed through this very place going the same direction because uyu murume uyo akarohwa namatsotsi achibva jerusalem achienda jericho asi bhaibheri rati murevhi wakaburukirawo kana achinzi akaburukirawo it meant kuti he was not coming he was coming, not coming up to jerusalem he was aiburuka achibva jerusalem achienda nedirection akasvika nepapoint pakarwa murume uya namatsotsi maybe hamusi kunzwa zvakanaka let me take it closer home munoziva here kuti kana tichidiscussa nevanhu vabatwa nechirwere ndatiti mumwe wepakati pedu wabatwa nechirwere nekuda kweupenzi hwake obva aita uh, positive hiv kana vanhu vachitaura nezvazvo vanotaura kuti takamuona mafambiro ake as if he is the only man who has ever gone to jericho this man is only unfortunate kuti ndiye abva akurumidza kusvika pamatsotsi murevha asati asvika but matsotsi anga achingotsvaga munhu wekurohwa zvokuti dai murevha riye atanga kusvika aingorohwa dai muprista ariye akatanga kusvika aingorohwa namatsotsi ende matsotsi vaingoda munhu one pavakapedza neuyu vakabva vatiza saka vamwe havakaita laki so muchaona kuti kana tiri muchechi mwana akamitiswa asina kuroorwa it becomes news and the girl is condemned for life taimuona semukristu but haa hapana zviripo akamira akadai akamira akadai and yet muchaona kuti nhumbu haisiyo saini yekuti munhu uyu ibenzi sekunge vasina nhumbu vanhu kwavo it's just a question of an unfortunate girl who did not prepare well the journey to Jericho. And the thieves descended on her. vana mai vazhinji vari muno kunyarara zvavo but mameseji vakatomabata pamafoni evarume vavo asi vanoziva kuti tikaitaura pana angabviswe pabasa saka yadhistiki yekumezha unzenza haisi nhumbu kana urwere kubvunza mukadzi wemunhu dai vaida zvava vana mai mwari akangovapa upenzi kwe 30 minutes kuti vapenge vachitaura chokwadi vazhinji tinodzokera kumanominations nhasi nhasi kudai dzanominating committee kuti aa ah. but deliberately so mwari anoita sebenzi kungofukidzira kuti chechi irambe ichiripo kungofukidzira kuti dignity irambe iripo kuitira kuti kana munhu akazotendeuka arege kureruka saka in other words let's be very careful before we judge other people let's not be judgmental in our approach patinoona maissues ukanzwa munhu achinzi akabuda mumarriage umwe achinzi akatoroorwa kairi achirambwa zvinoita saane problem kugara mumarriage kwaakaita does not mean youare a genius it doesn't mean that and it does not mean uyo akarambwa kaviri is worse than you aiwa ngazatidzo marriage vamwe varume muno mari yavanotambira ishoma saka anongoona kuti nemari yemogeji inodiwa ndikaramba nemukadzi uyu hazvichaiti saka anongoti haisi beta ndingogara pano kuti mogeji iite sei ikwane zvoita songo yakarambwa pamwe yakarambwa vanga vapedza mogeji saka murume akavati hapasina incentive

maiona kuti munhu imutendi kuti darika pamwe ndo hembe dzake dzese asi shungu yake ndeyekuti ndiri kuda kuponeswa handingaregi kuenda pana mwari ndichitadziswa nehembe and yet we stand and judge but anyway let's move hatina nguva so the priest passed through this place ndobva ona munhu akarohwa ini handisida kujaja futi mupriest because mazuva iwayo ukabata munhu akafa waisviba kwevhiki rose saka muprista anogona kunge aiinda kunopa holy communion akaona kuti ndirege zvangu kupatisipeta pachidyo here ndabata munhu anorohwa nematsotsi akatirega vamwe vagosevhisa nyaya iyoyo murefu uyo hatizivi but let's not judge let's go back to this man akarohwa namatsotsi pakazouya a certain man who was a samaritan a certain man who was a samaritan muri kuona bhaibheri hariti kwakazopfuura a samaritan rinoti a certain man who was a samaritan roita seriri kuunderline kuti this is a man of status not just an ordinary man saka murume uyu musamariya paakapfuura i want you to pick a few things hatina nguva anonzi iye he had compassion pamurume uyo akarohwa uyo akamunzwira tsitsi amunzwira tsitsi ndobva aenda paari ndobva acleana maronda emurume uya uya murume uyo akarohwa panzira but this particular man anga ane mautensils ekugona kucleanisa maronda remember he was just on his journey and he was not a sick man he also had wine with him yaakadira pamaronda he also had oil yaakadira pamaronda and he had bandages akabhandeja so material yaanayo is much more than a first aid kit antori nemedicine but he is not sick ende murume uyu ane bhiza bcoz anonzi akazotora murume uyo akarohwa akamusumudza akamuisa pabhiza rani so in terms of status owning a horse was a symbol of social status is not everybody who owned a horse but this particular man owned a so we are not talking about an ordinary man saka this man of higher social status atakura murwere wake he does not head towards the hospital aiwa hanzi akamutakura akaenda naye kwaimba yaichengetwa vayeni it was a hotel and in he takes this sick man to a hotel in other words murikuona murume uyu kayo because yestatus yake ane certain etiquette he's got a certain style yekuita naye zvinhu so nestatus yake ari kuti no mahospitals haasi theyare not very good theyare not taking care yakanaka i think let me take this man to a hotel and give him a bit, a bit of care

mva aburitsa imwe ndobva abhadhara pahotera zvikanzi ndichengetereiwo murwere uyu asi kana mukashandisa zvinodarika mari yandakupai pakudzoka kwangu i will pay muri kupabatira ende vanhu vehotera ndobva vaaccepta payment neinstruction yekuti kana paine mari yashandiswa pamusoro we put it to the account yethis man who is not ordinary saka murume uyu ane akaundi pahotera Very few of you can pass that ningi credit test yekuti hotera ikuvhurira account and murume uyu vanovimba naye kuti achadzoka he is going and haana kusiya date ndodzoka rini but vanoziva kuti haanyepi akati ndodzoka anoita sei he is a man of his word eh, murume ane credibility ichiri right muvanhu murume ari honest murume ari highly regarded in those cycles dzamahotera saka ndobva asiya murwere but manje nyaya iri kunetsa panapa ndeyekuti murwere uyu anenge ari unconscious because murume uyu at no point did he have a conversation with the patient ari kungotaura vamwe ndichengeterewo murwere wangu mari ndasiya iyi haasi kuudza murwere kuti pane mwari yandasiya ari kutaura eh, kana mukashandisa yakawanda moita sei and chimwe chinonakidza panyaya iyi haana kuisa limit kuti munoshandisa kusvika pamari yakati anoratidza kuti ane zvinhu zvake because ari kuti imimi munongoisa pabill hazvina limit izvi as long as this man is still in your hotel put it to my account ill come and settle muri kuponapo murume uyu ndobva aenda zvake but pasiwa munhu payapo pahotel inofunga vazhinji vari munomu makamboita mukana wekugara pahotel Uh, hotels are not the best of places sometimes. You know, pahotera kana usingabhadhare tip order yako ndiyo inopedzisira kuuya vandanga vatarisa kune dzimwe hotera vanotarisa kuona kuti varungu vari papi because ndo vanobhadhara matipi vanhu vatema vanoshorewa vanoshorewa saka unozoona kuti iwe ukakurumidza kupinda pakazopinda murungu mashure mako unoona vachimhanya pamurungu yao yaka iwe vasati vakuseva vari kutaura kuti tinoda kumbogadzirisa nyaya yehomwe what more with a patient wavanoziva kuti maybe patient haitori nemari ichazobhadharirwa pakudzoka ndiani anoda kuseva munhu asina tipi ah, muri pane rei murume ane challenge pahoterao pahotel kana vachiwaridza mubhedha it depends nekuti ndiwani mamwe marume anotozogona kuwaridza kana kuma half past 12 kana 1 dzamasikati vanokuta tiri very busy asi mamwe marumu 9930 vatowaridza kudhara hanzi kutoita tika mudambodzoka kuzozorora munowana mekuzorora makaita sei makanaka it depends nekuti ndiwani unei pahotera vashandi vepo can be ruthless kune imwe hotera huru yandisingataure kumaresorts vakawaridza mubhedha imo mune nyoka vasina kuiona murungu wonorara imomo akarumwa nenyoka pamubhedha wepahotera asi mabuda mushandi vashandi vepahotera vanoda mari kudarika maclients vazhinji vacho zoti mabhegi ako unogona kutakura wega mapota aripo because vari kuona kuti unenge usina mari seiyi peshend iyi kai kuti itakurwe bhegi inobhadharei remember pahotera but remember the host munhu ane zvinhu zvake and he has promised to come back if this man akarwa nematsotsi gains consciousness

vari so trodden down vari so bitter about zvakanga zvaiti maevents vari so powerless vachichema vaine mibvunzo mizhinji kristu akanhonga akagezesa akaisa pabhiza akati chirega ini kusiyei papretoria ndodzoka but ndopauchaona benzi richikamhina richibva pahotera richiti vashandi vepano havazi right iye hose asati adzoka mwari vakationa tiri patakanga tiri so bruised by situations

so issue haisi yetreatment yaunoona pahotel issue ndeyekuti how do you respond to the treatment how do you respond to the treatment yepahotel kana ndaiva inini murume uyu ndagaina consciousness ndaifona kumba kuna mai melisa ndoti mai melisa ndakarohwa namatsotsi asi eno ndiri pahotera uya nevana mundione pano chikafu munopuhwa pano toisa pabhiri why should i limp out of a hotel going home when my host is not yet back kuti ndimutende and yet the bill is not to my account ndiye achabhadhara kana paine shamwari nyangwe dzekuchechi dzaida kundiona ndaiti vanhu vamwari mundinamatire asi ndanga ndida umwe munamato pano pahotera kana muchikwanisa munouya pano musanetseke henyu nezvekudya nekuti munogona kudya pano tinoisa pabill nekuti host wangu akati achabhadhara i would not limp out of this hotel until my host comes back i would not

but pahotera unogona kuti semurwere odaidzira supu paunonoitesta ona kuti ah, iyi carrot supu haisiyo yandiri kuda kuti ah, dai mandipa iri mushroom vanobhowekana vashandi vepahotera ndimaidaidzira mai aiwazvo isai pabill mundipe futi mushroom moisa futi pai nekuti wakauya neni achabhadhara and anoziva kuti ndini murwere kudya kwemurwere kunonetsa he will pay he will pay kana uri murwere unogona kudaidzira mil painouya obva waluza appetite obva afunga kuti beta ndingopiwa masanguages zvangu something light ndingodya handiti madaidzira izviri mai ndadaidzira mukwasha isai pabhiro asi apetaiti handisisina mundipe zvandataura iye zvine zvimwe isa futi pai my host is coming back and he will pay pahotera but vashandi vepahotera vanonetsa

dziri kubatsira vana vavanhu we are busy politicking when the saints are spiritually dying kana vanhu vakachema kuti vedu we we need prayers in church maadministrators anoona sekunge zvinotambisa nguva

munoziva kuti vabereki chaivo vamwe vasvika pakugive up vana vavakabereka kuti uyu ndamutadza uyu i don't want you to call me your mother anymore or your father anymore iwe ndakutadza iwe and yet denga parakadhisaidha kuti mwana achiberekwa rakagara pasi rikati mai vacho utakura nhumbu yebenzi ndiani ndobva iwe watsvagwa uchiri kuzimbabwe

when he comes hamusarudzi kunaka kwemunhu kuti kumukwalifayise kuti mumupe status pechechi asi munorangarira akauya naye ane bhiza and for the sake yemurume wabhiza you respect even the least of people in the church because their host is a big man and he will come kuzonzwa kuti varwere vari sei challenge yatinayo rega nditange nevarwere ndisati ndataura nevashandi vepahotera challenge yatinayo varwere vari very impatient varwere vane hasha vanotsamwa vanoti ina handinzarwa am checking out because vashandi vepano vandiita sei vandinetsa rega ndikamhine ndichiita sei but remember the host is what the host is coming mati mambonzwa munhu achiti gore rinodema rega undipa basa pachechi gore rino dei marega kundipa basa pai ndimbogara hangu ndiite nhengo because panapa ndanetseka anetswa navashandi vepahotera who do not understand who this man is they think heis lucky to be there because akatongonhongwa but even ndakanhongwa zviri kubhadharwa and my horse is paying and don't check out usape satani mukana kukamhina uchibuda pahotera ramba uripo until your host comes and give this story to your host kuti hotera ina haina kunaka vanhu vari pano vanonetsa vashandi vacho but don't check out of this hotel not on account yevashandi vanonetsa i will not check out i will not check out mati manzwa vanhu vanoti ndisi takaitanga chechi zvoti hakuna umwe munhu anotaura zvinonetsa because patakatanga kungoti mazuva takatanga maamusipo plus vision yataatinayo kungoti patakatanga zvanga zvakadai kungoti patakatanga zvakadai hongu makatanga ndobva mazotenda client yakauya nemurume webhiza ndobva manzi chengetai murwere uyu kusvika ndaita sei until he comes back until he comes back you are liable achauya achibvunza kuti murwere ari sei munhu wangu wandakasiya paya ari sei iye zvino and what story are you going to give kuti akamudischarge ha takaona kunge akanga apona because madyiro akanga akuita rimwe zuva akadya ndiro mbiri ko ndakati mnaisa paakaundi iye ndiye akati here akuda kuenda ha takazongoona kuti mari yacho yakuwanda ko ndakati handina imwe mari here yekubhadhara kana ndadzoka don't check out don't check out mozati kune vamwe vanhu vakasiya michato nekuda kwana vamwene kucheka out because amwene vanoita sei amwene ndekutogara navo pasi otaura kuti mhai pano pahotera muchiona ndakadai ndiri client shuwa mwana ndimi akaita sei makabereka but ndakatoyawo pano nebhiza ende akauya neni pano akati achaita sei saka ndiye wandakamirira kana adzoka mwana wenyu achabhadharwa ende uchizvitaura izvobva wanotora juice mufridge kwete two glasses glasi rako bedzi wotanga kunwa pahotera mukoma wotanga kunwa wakaunzwa ipapo wari pabhiza don't check out of this hotel don't check out mukadzi wako anodei kusouth africa ikoko dai achigara kuno kumusha because zvinodhura kuti munhu agare ikoko at least dai achigara kuno ari kungodya mari ari ikoko takanzwa kuti hanzvadzi yake akanga ikoko ichitsvaga basa waakutochengeta hama dzemukadzi ikoko ende zvinonetsa tiri kutoona kuti hausi kutomboita kana mari because mukadzi wako haana kana musoro pahotera mukoma pahotera mwari ndiye akakwidza bhiza akati endai munochengetwa pamukwasha muchitsvaga mabasa muri pai kana akashandisa zvinodarika zvandakamubhadhara kare ill come and settle the bill unotoona vamwe mai panapa kuti tanoanza dzazi a ah, mashoko ari kuwanda dai watsvaga kumukana kumafriends kwekuti ugare because a ah, mashoko murume wangu anenge asiri kuita senyi ndizvo zvinoita vashandi vepai don't discharge these patients the host is not yet back ndezvekutogara pasina hanzvadzi yako kuti iwe uri murwere eh, eh, gona kurapika pahotera iwe gara pano sechinye uri kuda kukamina uchiindepi remember he is coming back

uyewo unenge uri wakazadzwa nemweya uda kuti basa ramwari rifambe uda kuti zvinhu zvinyatsoita zvakanaka zviite sei panongoita chimwe chikakarira panapa chinoti ndiri hama yabishop chinodhonzera basa mumashure chine mafoni number evafundisi vese vari kuzimbabwe haa kunoku haa tiri kunamata pandizvazvo i think this church ka haa i think inotoda kuti mupindire haa ah, this church yakana izvo zvikabuda pano paservice nhasi chiri kutepa chichaendesa futi pahotera mukoma pahotera don't check out because yavashandi vepahotera ndo zvavari ndosaka vachisenza pahotera hapana kumwe kwavanodo except vahotel chirega varipo but remember your host is not an ordinary man and he is coming back for you and he surely is coming back because vepahotera vakabvuma kutora akaundi yake because vanomutrust they trust this man but vamwe vanobvunza vanoti eh, tiri kunzwa zvamukuta but vamwe vanhu havachengeteki bhaibheri mukaverenga kings moverenga chronicles kune murume waiveko wainzi manasa manasa akatonga pajerusarema at a tender age bhaibheri rinoti hanzi wakadeura ropa kubva kune rumwe rutivi rwejerusarema kusvika kune rumwe zvikanzi hapana kumbourawa vanhu zvakadaro pajerusarema as it happened during the reign of manasa Muimba yaMwari yakanzi naJehovha iyi ndiyo imba yangu mutemberi. Mwanasa akaumba chitombi akati vanhu huyai muchinamate. Chaiveserwa moto maoko oita red hot. Madzimai achiuya achisacrifice vana on that thing. zvichiitwa muimba yamwari vadzimai vaiuya patemberi vachichema kuti havana mbereko vaiswa kuvhesitiri kuti vanorara nevamwe varume ikoko hanzi akadzinga vabati vese vepachechi akaimploya pfambi manasi vanhu vachema kuna mwari vanamata zvaoma manasa achibva akeptwa muhondo ari mujeri akamirira kuurawa hanzi ndobva arangarira mwari wamadzibaba ake ndobva ati mwari imi makanamatwa namadzibaba angu ndirangarireiwo paubenzi hwangu kana mukandibatsira ndichakunamatai mwari ndobva vanzwa munamato wamanasa ndobva vamubudisa mujeri as if that was not enough ndobva vamudzorera pathrone muri paneremi although akazotendeuka akapunza zvitombi zvese akavanamata but manasa akadzorwa umambo hwake even though akadeura ropa pajerusaremu even though akaita kuti vanhu vanamata zvimwe zvimwari mwari waso forgiving zvokuti akakanganwa zvose izvozvo akapa manasa throni yake sezvayakanga iri muri pano do you know kuti vamwe varume vari muri kuchema navo vakaunzwa pahotera ipapo namwari ende mwari anotsvaga kuti akuponesei on account yekuti how much do you forgive no forgiveness no heaven you may have a very good story a very good story murume wangu munhu asinganzwisise munhu iwe kuti nyange tikaenda kuzimbabwe anogona kupedza kana kuti the whole night ari mubedroom namai vake ini ndiri umu hamino zvavanenge vachitaura imomo all those are stories dzekuti kana ukadzitaura mai vako anotodzoka pamusha but the host of this man who has gone and will come back demands it that you take care of this patient vamwe vakadzi vari pano muri mamishinary Because varume vamunavo nyange kusaikatiri havadiwi. There is no medication for them. Unoziva benzi riri nani pachituta. Because benzi rikapiwa mapiritsi ka dzinodzokedzana pfungwa but chituta hachina mapiritsi. unomuka woswera uchironga nacho ufunga kuti muri pamwe chete unotozochiziva manheri kuti munhu yanenge asina kukwana achingoimba rwiyo one stanza musha une mabhunu ndewani kubva kuseni kusvika richinovira and yet zvimwe zvituta zvacho zvine passport zvimwe zvakaroora saiwe unogara nacho chinguri makauya kuno kuno kwacho hamuna imba kuzimbabwe hamuna imba kuti kuti ari kurongei chaizvo zvimwe kuita sei akasvika parufu inoita shasha yekuviga vanhu hanzi hatizuti imba yake yange yagadzirwa here youare so concerned nemba yemufi when the living don't have a shelter but still my bible demands it that this patient be taken care of zvakuda munhu manje ane mweya murefu anoona kuti ah, baba vekwangu ipatient but zvavakauya nemurume webhiza chirega ndivachengete ndichingoziva kuti imishini yandakapiwa ende zvariri benzika kana tichironga ndotori hendla ndakadai when god comes back he surely will pay you for this vamwe vashandi vepahotera vanoti enough is enough we have heard so much about this man we have heard so much about this child zvokuti hatichadi but remember absalom mukaenda kuna first samuel second samuel i mean absalom absalom remember hanzvadzi yake yakamborepwa nestep brother yake iye akaronga kamutambo akabva anouraya step brother ikoko akatiza pakazorongwa in arrangement yekuti iye adzoke akadzoka still adzoka kudaro akanetsa pajerusaremu achiudza vanhu kuti panapa hamuna mutongi akanaka dai ndandiri inini zvinhu zvingade zvakanaka not only that Remember akazotsvaga matend akanopicha pamusoro pemba yababa vake akarepa vakadzi vababa vake vese one by one vakaita kills kanzi munoya one by one panapa e, varume vake vakamira vakachengeta vakadzi vababa vake akarepa vese akapedza david akatiza mujerusalema akagara musango aitsvagwa naabsalomu kusvika vana joabhu vati regai tinorwa mambo nemurume uyu tipedzerane naye vakuhondo ikoko vakuenda kuhondo ndoda mashoko adavid hanzi please do whatever you can to win this war but be gentle with the young man absalom nyange akarepa vakadzi vangu nyange akauraya mwana nyange akaita kuti nditize pachigaro but be gentle when you deal with absalom vana joabhu vari kusango umwe musoja ndobva auya kuna joabhu zvikanzi chief absalomu tatomuona absalomu anga ane vhudzi rakareba pakumhanya ari pabhiza ndobva bvudzi rabatwa nemuti ndobva arembera pamuti zvikanzi tamuona akatorembera pamuti akabatwa bvudzi zvikanzi mamuuraya here zvikanzi handiti baba vake vakati tive jendo pakudhila naye zvikati najoab mirai ndepapi hende munondiratidza joab achibva anouraya absalomu ripoti peyakasvika kuna david yekuti tahwina hondo david haana kucelebratwa kuhwina kwehondo akabvunza kuti is the young man absalom safe notwithstanding every evil yaakaita is he safe in so far as this battle is concerned muri pane here mwari anoziva how much pain yakataikaita go through because yevanhu

hapana chechi yandoda kuti ibroke because im sure munhu wese akatanga chechi yake anotori nezvaakaitangira but muri pano here you know what kana munhu achiparidza vhangeri rekuti mwari anokomborera imi huyai nemari yese muside pano mugozokomborwa nemwari iye ari kukomborwa neyenyu imi mozokomborwa nani and yet people are not sensible enough to see kuona kuti this is a scam vanhu havaoni that's how blind people have become You see people limping out of church to go to false prophets because vada kumicroweva mwari kuti dai atikomborera nekukurumidza as if they are, they are not already blessed unoziva kuti kumuka mazuva ese uri mupenyu chikomborero kuve mutano chikomborero kune vamwe vasiri kutsvaga mari vari kutsvaga eh, makidneys kudai ndine makidneys ndisina mari zvangu i would be better off and yet iwewe you don't need any dialysis une hospitari mukati iri kugadzira you don't appreciate that you limp out of church just because wanzwa kuti pane vamwe vari kuti zvakaita

your host will come back ipo pachechi chaipo you know vashandi vepahotera vanobatana kuita paukama batana kuita hama zvekuti pakaita issue they will try to defend each other vachipa tsananguro yekuti sei zvinhu zvafamba zvakadaro kubva vabatana kuita hama vasingaconsiderewo iwewe mafeelings ako about what is happening but regardless of that don't check out of this hotel unozati church sometimes inodisappointa vanhu pachechi vanogona kubatana zvekusaona chokwadi but zvekungodefenda position yeumwe wavo vasingaconsidre kuti vamwe vari kufira sei pachechi as long as vo zvichivaita sei as long as vo zvichivafambira imi hamupo mani munzwa zvakanaka here kune vanhu maconman akazara muchechi anoti each time panochinjwa mufundisi vanomutengera mota vachida kuita kunge vanhu vakanaka kuti vamukondirole kuti vamwe vanhu vasakomborerwe nekupepekwa mufundisi because he is owned or she is owned by a few gentlemen hotel employees zoti unogara ipapo you come to church every sunday and you go back uchifila empty there is something in you chiri kutsvaga dai mwari vataura neni but you, you, it's as if the whole church is silent it's as if the pulpit has become so silent dead silent because zvitema zviri kukomitwa navane mari vanogona kuchengeta vafundisi imi muri pane here ini ndinoda imwe text inotaurwa pana first chronicles chapter 21 ndichatry kupabata in the next service but ndingoda this portion inonzi nadavid achipiwa threshing floor yaonani anga anzi enda unonamata eh, uri pathreshing floor paonani pamusoro pezvitema zvawaita ndobva onani ati ndiri kukupa threshing floor since uri mambo ndokupa mahara pamusoro pethreshing floor ndoda kukupa mombe dzacho dzekuti uitise chinyi namapango angu ndichakupa dziite huni dzechinyi zvikanzi nadhavhidhi handigoni kuuya kuna mwari kuzomupa chipiriso chezvinhu zvisina kundikosta anything and i will not take to god an offering that, does, that costs me nothing unozautaura nadhavhidhi haasi kuda kuita munhu waonana ari kuti a ah, rega kana zviri zveruponesa rega ndizvibhadharire kana ndazvibhadharira then i can ind be independent in matters of religion do you know why vazhinji vedu tisiri independent ende ukanzi kuzimbabwe kwaita musangano uda kubhadharwa bhazi nechechi mave mwari ichabva kuhomwe wodzoka panapa takakomborwa zvikuru unokomborwa sei nezvinhu zvisina kukosta hau hau unokomborerwa sei pasina cost david akaramba akati i don't want to come to god and offer things that cost me nothing nyange uchisenza mumba zvibhadharire kuenda kuchichi saka unongogara hatizivi muri kutirongerei gore rino muri kutirongerei gore rino hatichakuhairai bhazi munouya ipapo apa panenge pakamira chii bhazi ipapo ko chikafu chikafu muri kupiwa futi tokutengerai chikafu munowana chiri pai munowana chiriko munoya ne eh. What salvation is that that does not cost a man anything? nyange mukasvika kusangano rawakwidzwa bhazi mahara ukatengerwa chikafu mahara unogona kunoitwa security nzienda unochengeta mota i mean this has not costed you anything so nyange ukanochengeta mota yes kana muri youth pachurch learn to be self sufficient munyaya dzekunamata haikona kuti nge youth iri crippled varume vakasvika semi vakagona kutenga maspect unomirira kukwidzwa bhazi nechechi kune musangano weyouth tachiti vabereki vedu at your age wakufanira kuve mubereki asi nonguva vakamira moti achinoti sechechi mutono tinoenda nei because mukati haira 30 sita hatikwane dai mama titi haira rakanaka plus patichanorara pacho hapana kutsarikana tatichi eh, plus ikoko dei matitsvagira nechikafu at your age at your age at your age you want salvation to cost you nothing nothing uda kuzobatwa nemweya kutaura nendimi wakauya nebhazi remahara i don't believe in that bcause kana mwari achida kukupa ndimi achida kukukombera to the extend yekutaura nendimi ngaatanga akubatsira nebhasi vanobva vanyatsoona zvoita munhu ndewani uyu Mbozi ukazotaura nendimi zvisingadiwe nemunhu akabhadhara bhazi inogona kusungudzwa kakuma one unzi ade bhazi rachifita sei ratungamira because vanenge vaona kuti kuprofita kwako hakuchaita sei i don't want to bring to god that which does not cost me no no pane ari paneri regai ndikudze vana vamwari whiles mwari akakusiya pahotera ipapo mwana wamwari handidika be your own man be your own man be your own person pahotera vanhu vane mari money can buy anything it can even delay death mari inoshanda it can buy anything anything chinotengwa nechinyi but munhu wamwari akazviziva kuti am not that destitute because ndakauya nemurume webhiza am my own man then money will not sway you it will not move you from my principles ekunamata it will not make you a servant yevanhu iye zvino tinoverenga mumanewspaper varume vakuru nevakadzi vakuru men who went to school vari educated if education is not liberating you in these issues then education yako haina basa vanoitwa vanhu vevanhu kuharare uku takanga tumwe wainzi hubert andi azoti wainzi hubert andizoti angel izita rake rikauti nickname ena asisiko yes made enough money akaenda saka inezvo akati a ah, ndaakuda kumira adzimai vangu vaite take over iye aizviti muprofita uprofitwa hunoendwa over here nemunhu kuti inini ndakupa adzimai vangu ndovakuita sei but adzimai vacho vakatanga mapenzi akaita semi anonozaroko futi stupid you are a patient yakarohwa namatsotsi kwete yakarohwa brain wakarohwa ganda iri not brain azvoti kana waunzwa ipapo uri patient inokamina wakuitira mumagumbezi kamina uchienda kutoilet uchidzoka uchirara pakaita sei yes you are a patient we know we understand we appreciate that you are a patient but uri patient isina kukuvadzwa pfungwa pane ari paneri i will not check out of this hotel you know what challenge yatinayo in this hotel ndeyekuti vanhu vazhinji vari pano vane nzara vane zvichemo vane maissues vane maissues ada kugadziriswa vane nyaya dzavari da kuunza kuna mwari but sometimes nobody is listening to them nobody kunyita seimwe article yandakaverenga munews malema achiti vanhu ava vateerera apa anc chiti problem yatina pano ndimalema munhu wacho haateereri kana tiya kuziva kuti manje asiri kuteerera umwe ndiani everybody is speaking and nobody is listening when somebody comes here every sunday inouya munhu panapa pane chinomusumudza mumba

Nobody bothers why everybody is here today. A week is too long a time. Zvinosangana navanhu mukati mesvondo zvakawanda zvokuti vanhu pavanozouya panapa once in a week vanoda kuofloda

there are people who will come here because ari kuti iye mwari wamadzibaba edu zvamakaitira madzibaba edu mumazuva akare pamwe muchatirangarira and god seems to be so distant from them and so silent to their cause and you find them limping out of the faith

ndoda kuti tisvike panguva yekunamata inzwai vana vamwari mwari nyange akatisiya pahotera he did not abandon us he will compensate for any expense yashandiswa patiri mwari zvaakauya nesu pahotel he thought it was the best place where our welfare

this anymore. He realizes, he realizes how much you've gone through. He realizes the burdens dzari pamafudzi ako. He realizes misodzi yaunochema usiku nemasikati iko kuno kusouth africa kwakauyiwa kune vamwe varume makuruku vanosenzesa mukadzi sechikwambo achingotambira mari vachidevelopa kumusha kwababa vavo vachiita sei kwakaberekwa mukadzi hakuna kana chinoita mai vemukadzi nababa vemukadzi vanofamba vakapfeka skipe yakanzi voti simba makoni kushaya chekupfeka iko kusina maelection mwana wavo achishanda muno ende anozvibvunza kuti nhai mwari what is life if my own mother cannot afford to go to hospital varwara murume anchiko ndakakuroora ini i think kana munhu aroorwa kana munhu achinge aroorwa amene akakupai definition iyoyo yoti kana waroora munhu wamutenga inini i think kana kuti munhu aroorwa akuita zvekumusha kwemurume wake ndo makazowana pai izvozvo kana munhu aroorwa makuita zvenyu muri vangani muri vaviri yanawo yefamily yanawo yefamily but makuruku ari pando vakanembe mukoma wake hanzi mukoma wangu vachiti vada kuisirwa rufu pamba pavo but i think still vanhu vanonamata ndati mukoma vako vada rufu kosisire mukadzi wako havadi rufu sisi vemukadzi ndo vakafonera vachipiwa advice kuti anzi dei muchihodha zvinhu muchitengesa muchiya muche kana musina pekurara munogona kuya muchirara kumba ndo ofa yavakapiwa munorara kumba muchihodha zvinhu zvenyu muenda kuzimbabwe munoita sei kunotengesa asi mukoma havatengesi kana chinhu vanomuka vakagara mazuva ese vachingofona mari iya yakasvika here takatotora maquotation ah, mari iya yakazoshota because mukomana akarovera rufu yachada imwe mari vachingofona variko saka vamwe madzimai akagara munomo they begin to ask kuti nhai mwari ndo here upenyu hwangu is this all about life is this what we call life ndo here mugove wangu panyika yavapenyu at the end of the day mwari kana taponeswa ndasvika kudenga What story do I have to tell? I have no story at all. And Mwari ari kuti I've been listening, I've been holding myself back. But I'll cry like a woman in childbirth. Regai ndikuudze zvakare tisati tapinda pakunamata. Pane conversation yakamboitika kuno kuSouth Africa muri better kuZimbabwe toshandisa US dollar. Munosiri shandisa madzokera kumba. Saka zvinonzi mumwe musi 100 dollar not ne 1 dollar zvakasangana muhomwe yeumwe mutendi saka pazvakamhorosana 100 dollars ikati vedu wenda neta izvozvi last week takanga tiri kuhotel ndii ndakashandiswa iya dollar ikati ha ah, kana neni ndakaneta takaa tiri kuchurch last week zvikanzi ne 100 dollar bill ha indaneta last week but one takaenda kufilm tikanonoka kupedza noza takazosvika kumba kuma4 tiri kufilm 1 dollar ikati isu takaitawo futi all night takaa tiri kuchurch 100 dollar ikati futi ha this time ndinoda kuzorora takambobuda nemukuru wedu tikaenda kunze kuholiday tanga tiri kudubai ende ndii ndaingoshandiswa ikoko one dollar ikati ha ah, kana neni taa tiri kusangana kuchechi indaita sei kusvika 100 dollars yabvunza kanzi iwe chaunoti chechi ichi hanzi andambochinzwa asati aendako chii because 100 dollar yekuti nzvimbo zhinji ndakadzienda ino hapaka patsikaite sei but ichi chauri kutaura kwamunogara muchienda ikoko chaunoti chechi ichi is the only place yanzi andaita sei yanzi andaenda chii so the one dollar was struggling now to want to express kuti eh, ndokunonamata bosi wako ndokovanonambata mwari wavano vakombora ah, but 100 dollars yanga isingazoti ko sei tisingaendeko kana kunhi ikoko kuri zvakadai zvokuti 100 dollar was so yearning to visit church muripo here baba 100 dollar is yearning to what to visit church and one dollar is now tired of what pane ari pano pane ari pano izvozvi muchibva kumba matakura maten rand enyu ekuenda nawo kui maten rand aneta aneta ari kuti pasangano ndisu eh, pabuilding ndisu pai ndisu aita sei aneta mamwe madenominations ayo ari kubvunza kuti chechi chii because hatisati tamboita sei hatisati tamboenda kuchechi dai pane mukristu chaiye rwendo rwuno waimboti iwo mamwe madenominations ayo ndoda kuti mumboziva chii ndikuda kumbokutorai nimbonokusei kuchechi muzive chinonzi chii ndikuona mai vakanditarisa apa ka vari kurwadziwa zvekuti ha but ndingoti chete one dollar has served so much in church and we want to thank one dollar for what it has what but the other denominations are also yearning to come to church saka ini ndiri kuti vana vamwari as we enter into a season of prayer kunamata hukama eh, eh, nyaya ndeyehukama it's not an event kunamata hukama it's not about money it's not about things it's about a relationship abraham calls it a worship he says ndiri kuenda kunopa isaac but akusiya varanda vake anoti sarai pano ndoda kukwira mugomo kunonamata mwari im going to worship god when he is going to sacrifice its a form of worship ndoda kuti tipinde pakunamata tiimbirei vana vamwari hezvinei zvatoda kunamatira vana vamwari ibhola iriko ndozviziva tichainamatira its a general thing kune matambudziko akawanda ari kuzimbabwe eekonomi nei ndinozviziva those are not peculiar to you

ndikuda munhu pana anoti mwari yemi mwari zvedzinza redu mwari ndazvitadza zvedzinza redu mwari ndazvitadza hakuna akachembedzana nemukadzi kumusha kwedu hakuna akachembedzana nemurume kumusha kwedu eh, something has to happen for them to separate asi mwari ndiri kuti let this not be an occurrence in my life ndiri kuda umwe munhu akagara pano anoti mwari you cannot afford to be silent today you have spoken to everybody else except to me why don't you even just whisper to give me a reason to want to live again